Miriam Ochan. Lembang'ene ma ini karachiel kumo kende bashi binu iri tin i lembang'eya ma ochwiny i wan luo television. Wakanen lembang'ene wiye wiye pininde matin.
Lakelia ye. At least the one thing for now we can all agree on is the swap to use. He likes that it's big and lasts long.

Juru wuotho i ngudi gi tie kane mitho gamente oyik wi daraja mi pakwash maber. Yen gamente ting chalo ma ini ting me yubo gudu gamente tiyo ki tam jukushela ye omiro yub gudu.
Japiskopi John Baptist Odama obechikwiro oro piero abich mibedo japadri

Piero ariyo wi abong'wen pa dwi mira apar achiel oro elfu ariyo ko piero ariyo wi ang'wen iri maber in ma itiekre neno wan luo tv otieno pininde matin ating'o kare ni joli i- ni neno lemba ng'eya ma ochwiny nyinga tiyo oringi denis wakanen lemed nong'wazo kumae

En to ka tich pa polisi ma gineno i lembe miwuotho i wi pii gitieke ni cimo wang dhano ma gitieke ni tiyo ku ngudi ma sawa ceke bedo ku kare mi pong ni aya omako gitii ku wangi kara kudi peko ma unwango dhano macen ma gibedo ka nitiyo ku wi daraja man ngudi ma otye i district mi nwoya ka go ku wi daraja mi pakwac romo timre ngo kendo man joro cik ingo mi uganda gitye ka ni cimo de wang dhano ni omako gibedo kare miwinjo lembe manwang'o jotie kane yero igi ka lembe makumeni otie kane timere denis ojwe oting'o kare mapare michidhi pakwash ni wecho ko dhano ma otie kago kowi dharaja mi pakwash man joruwotho magitiyo kungudine e keli welembene nong' mazo komae

man jumi China mokene be tiyo CRBC ene be joma tiyo maber ento kampuni mokene tiyo madong grup achiel kwa gimaro kwanyo grup achiel eken omedo yo ti kuom gudo gine ginongo dong nya kedo bal bedo tiyo yo gudo matero be bedo pe man ma endi nongo miro uyo gini maber ume pipe maduong we kara nongo pe nongo gudo ene bedo ki bal makamae kanongo picha no bino ento dong Ento dong kitye ka miyo tam ni kurucere ken man guruwo pe gitye ka yo maber man eni man ekel man diye maram guonjo ma pe gudito maber be ka koto bino bede olalo gini nenowa dong aneno gamente tye ki cwak kucere ken ma itye ka miyo tam yo guru tye china kekene pien ka dong in ki tye gini anene gimeri itye ka timo pe tye ka timo piny maber Kwenye umetia maber, inaweza kata timu pati maber, deki mia timu. Simon Opoki ma tye i kin lukwang ki yeya ma gin gubedo ka tic matek ma dame laro kwo pa dano i nino man en otito matut i kit gin ango ma en oneno otimme i nino meno kar mo mutoka mo taxi opino no mere kat pide tiende tiende ogwire mondo ka matuc po mere ki kado balle man Monya ye doko bino kit mane a gin tye ting pa marine section. Ca ma gin gubino gukato tyen gar pi mono obedo malo kaya. Tege wa pi doko tek obino obayogi ki ki muter megi ni go muter ongenyo kaca gin be obedo ki gum maber gikwang gumakogi dano gumakogi omiyo omiyo neno ni ca ma eni in be ibino ti nongo ni watye ka timo

Joma opod e pi en obedo mony ma mokelo gogo nitie be kae. Obedo dano ang'wen, pilot ariyo gi mony ariyo en jo me marine. I kare mokalo angec ah, peko ma dong obedo ka timme dong ma pii mol kany-nyi jo mogo ma kwogi dong gurweny kany ma in wii po dong romo kine adi ma un ungeyo ma pi obedo ka pong kae ni an pa neno ni eh, dano motho e pi obedo tye

En aye gima bal matie kuom pi ma bedo ka pong' eni. Ki tungcel, Bosco okelo ma tye ladit ma doro wi abili ma tiyo i kit me laro kwo pa dano. I te dwol me Albertine, en otito kit man lokke matut bene.
Gin ma otimme-ni. Wamito waco ki dano pien man pe obedo tyel me acel ma pii pong ah, mutoka nwo ti mukene odonyo omoko i pii dong wakwayo dano ni ni ah, myero gubed always alert ka gitye ka kato kany ni ah, kede intervention ma mukene ma wan watye ka temo timone ah, Wamiti wawinye ka koth chwe isaid madung malo ma watamo ni nyo cham kene bibedo rach tan ci waketo uh, some kind of uh, road block eh? me wayo ki dano ni

Macalo polis ma loyo lokom marin, un neno ni ngo ma myero ki itammi kita un utye uneno jami ma tye atime kanyi. Ngo ma un tamo ni gamente oluto myero ko otim me neno ni eka ni oluto kong kong ki lwenyi ki lwenyi kwede. Jami me tic ma watye ka me tic kwede kan in ingeyo pii tic kwane kwane eh? Uh, Balaman it is a flash flood. Eh? Macha nepe cha moka ken kwero binu dong mirro kit type by ye mam yer corresponding kede mir type ne tie so mono mono details ne one the office wabichakon la ditwa wabinyo la ditwa En ayewi. Wero ng'eyo wuono. Angero kutini.
Pi Wan Luo TV, Dennis Ojue, Itang'e, i Pakwach District.
Gulu Ash Diocese otiye kanisayo silingi ma romo milion piero abiriyo miyiko yik mikwiru oro piero abich ma Ash Bishop ne machon John Baptist Odama Ori kude ni ponjo lembe pa Mungu chalo japadhiri

inoni kwe man bitimme neno dwe apar me dwe me apar i mwaka man ki i Gulu Cathedral kun cakke ki misa. Archbishop John Baptist Odama kinywalo i mwaka alip acel i miya abongwen ki pyera angwen wiye abiro ki i Rik Kisel ma tye i Oluko ka ma tye i Arua City kom kare-ni. Inoni en kiwire me doko padi mwaka pyera abiro wiye angwen ka dong bishop i mwaka pyera abongwen wiye abicel ka i mwaka

Abedo ki ki ki ka tema tema madwong. Akor ka timo ni ci nino mo cwinya oter me bino ka tito ir pekona. So ma atito ire an kita dong lok kweda adok ma nongo ayeng. Cere wa kunyoni kere wa tin wa diki ka nongo gimo cwer cwinya kere pa ne kere pa loko kere physically ci aneno kome kere ka lega kiken anongo no dong cwinya eno ni tukweyo cot. So la Monsignor Martin Agwe

bedo padi tye calo guti acakki me bishop bedo bishop ki ofice ento jami me acel en aye padi me tero dano polo tic padi me tero dano polo Pi wan Luo TV, an Robert Mone ki i Gulu City. Right Reverend Father Dr. Constantine Rupiny, Japiskopi Minebi Catholic Diocese, ma jochiemo manyien odar ni chikri ni aya ebe chitiyu karachiel gi Jokristo Minebi Catholic Diocese tineno ni aya giriamo chan ma otiemo sago ikom Jokristo mi diocese ne. Papa Francisco ochiemo Reverend Father Constantine Rupiny ni bedo e japiskopi minebi Catholic Diocese inindo mokadho ang'ech. Christopher Nyeko ma, o, ma tiyo kuwan luo television en e shidho i Uganda Martyrs a Loculum Seminary man e wecho ko japiskopi minebi Catholic Diocese ma jochiemo manyen Right Reverend Father Dr. Constantine Rupiny. Reverend Father Dr. Constantine Roping ma Papa Francis pwod ocimo en manyen me bedo bishop me nebi ni oloko i kit ma en ebitiyo kwede matek ki Lukricito me ryemo can. Papa Francisco ocimo Bishop Roping i ceng aryo. Man okelo yomcwiny matek tutwal bot dano mapol. Wan luwo television okwanyo kare ka ocito wa i Uganda Martha's National Major Seminary aloko lum i Gulu Archdiocese. Um, chalo eh, jawang' uh, parish priest pole jowacho nyanyo jomi program tim eh. an abe katimo ka parish priest owacho in shidi program eh, atimo iya bedo thuolo katimo tijne Sawa ma adoko parish priest i akanyo bende aneno program para mapol owuoto maber kite mabe ka keto kode nya e wuoth kode. Ento sawa moko de nwang'o olembe ne wuotho maber akechango. Nebe Catholic Diocese tye kelo Kristo ma yelle matek tutwal me loko kwogi ento can tye gin acel ma dwokogi cen. Doti.
Pira ngo ka ibele gwento dano pe um, umake le ku gi nyowen gi noka kecha enu yo mungo chwinja sache doti. Lem mi peko mokende ma chopo wacho tie peko pa dano ma sente nok i chingi parishes mogo dano mogo sente nok i chingi pira ngo lembe na kite ma wang'eyo yori ne bisha. Lutela mapol yele matek i lweny man ento doge puro dong madit.

Lemir ariyo ineno niya ngo ma dhano furu inwango kwa otie manok kongo manok ichopo ngo ka kelo kodhi madit machopo konyo Macalo yo acel ma en tamo ni bitiyo maber en aye me keto Lukristo i dul mapat pat me tic kacel. Dong acel maneno matek pari tye lem pa can. shan ma shan endi de e de wodhu e yore ma tong tong yo nyongudu ma pol yori ne bi kadho lidas otie rach ngom tindo agama kecha pe dhano ma pol jo chan lembere gi ng'eyo ba gi wecho kwako diro ento chan otie kasendo dhano Yudo kwach para tie niya, programs obino pa gamet no kama tiyu jokristo ku jomo kende omak lembene onwang' piny moko kano tie group de ochopo timo piny wachopo konyo wase oyore moko mikwo mano wapedi dikri wawuotho karachelo wekare ka pek otie ka sendwa ka wawuotho karachel wayobo dho lembene karachel Ng'om wachopo dongo. Kite ma neno ko ng'om ni bedo kudwa ke chunywa kecha ni dhano moko rema bi ketwa dongo. Wan eni rema wabi yubo ng'omwa. Jomo kende cha chopo med wi lembe ameda wi piny ento mokende utie ichingwa omakwa mak chingwa matek.
Ki i aloko lum ka ma en tye ladit ma doro tic mapol, dano gin gupwoyo dok gujolo tam pa Papa Francisco me cimo Bicop Roo piny. I kin dano ma gujolo Bicop Roo piny, en aye obedo Reverend Father Joseph Cecanho, la Reverend Sister Mary Grace Angelina Acero, ki dong Lukricito mukene mapol. As a seminary, we are very grateful to God

new office in Navy Catholic Diocese as the bishop. Proud of him, we congratulate him. We know he's capable and he's going to make it and we ask God to bless him. Christopher Nyego, One Luo Television, Egulu City. Jadit pa polisi ma loyo itenge mila mgamba ing'omi Uganda Ubaldo Banunoba Otim ochako kane lieu ka tich pa polisi ma otie region matong tong mani neno kit ma tich pa polis otie kani wuotho kude kudi kabedo ne gim geno geno otie ni ya lieo piny ma jadit eni otie kani lieo ube shikela loka loka ma dit itich pa polisi ma migim manzelo ne itenge mi neno tich pa polisi ma gineno lembe pa wiya ma nongi tie kani toro shikara shalo ko lembe mi udi ma nongi jibedo kani doto ikatich pa polisi matong tong

Ladit Ubaldo Bamunoba Otim ma tye Chief Political Commissar owaco ki One Luo TV ngo ma itye ka ngiyo ne i kare me limo ku poto ceng me Aswa. on a rectification and ideological tour of the region. One, thank the men, the personnel of the work they are doing in this region, in the service of the country and the service of our people, but also to check on the work they are doing

I pii me tangi, i ceng aryo kityeko mako en dong woko. Mutoka man omoko woko i pii ma onongo tye ka mol matek tutwal. I kare ma ladwo mutoka man otemme me ngolo yo ma a ki Arua me cito i Lira District, David Ongom mudong

ulwiny woko i pii man. Polis dong oyabo akweda i kes eni-ni ah, ah, ma gin dong gu recording statements oko ki bot lucan dene ma bene gin pud gitye ka kuro joni ma gi passengers ma gi rescue gin i yonge gin eh, gigonyogi ki i ot yat ki statement gin me gibi recording wek okony ngo polis me nongo Uh, Muhammad Ine at Iteni. So, uh, engineers may you know later again go charity assessment. Ibudi, kegen no ni guru ni ene ne no bale mate kadada. Kegen wale ni muto hamo ki ken kan pere pere. Uh, oye ni gen mero ti ki guru ni na pat ki jo mati ma gubitiyo ki tiangi. Ismail Jacob Jones, Piwanduo Television, Igulu City.

Mania ya wen kesi ma jodoti wang'ini mamako kom lem gero mi ot wende duong' uloyo wen kesi ma jodoti oro alif ariyo ku piero ariyo wi adek ma oti oro mokadho. Yik eni joyabu kamaleng' manda woru kudi ibar mi OPM ma otedi adurane madit mirarua ma wi lembene madit obedo ni aya jigo tim gero ikom mon mana anyira ikare mira loka loka pa piny.

Jackson Chekeko ma obedo jarawecho madit i yubne utye ku ywak nyo ke ku lworo ma niya, lem karu karu mi kin paco utye ka ni mediri malo ma ke omako dano ceke gi dik cingi karacelo ni lwinyo i kome.
It is still unfortunate and I want to mention this on behalf of all the implementing partners.

Kalsum Abdu Fadimula karani madit pi tic pa lwak i citi mito arua otyeko gen ma niya mon ku co omako giwinjiri i kingi kara lem me karukaru me kin paco omako ojiki. We should collaborate with this man because the partnership started not from here but from Almighty. Between Adam and Eve, already the partnership was there. But in the mid, it relaxed and it was little bit

As you also realize that when you have women in the leadership, things go smoothly. Piwan Luo Television, an Jok Emmanuel ni ai kodi Arua City. Yup pa ateker jiwacho ni ayao dar ni kelo deu maduong' ite kwaro pa ateker, ateker otie Suru ma gidikri karachielo ma pol migi jong'eyo gini achalo gin okwaye dieng' ma ginwang're kode i district ma tong' tong' ma oting'o mi Uganda, ginwang're i tenge mi Kenya, tenge mi Ethiopia, tenge mi Tanzania, tenge mi Sudan karachiel gi tenge mi Democratic Republic mi Congo. Wang'e ni choko migi madit man kwiru tekwaro ma migi madit otimre kodi i city mi Soroti.

Polere wok aneno ni kan na ring lang oya e iye kiri kan na jon atekero kene teso kumam ya e iye ame kelo wani oya e chuo Ethiopia. Ng'oni tekwaro more or less the same nyalo bedo karachiel imiel kari kari kari kari ginoro duto activities duto ma atimo be bor twal be bor twal Ken ni kita jo bino bedo bedo kira bubori eno miyo jami ni te bedo ne omiyo bete rwate te mi na ber da ento man ni jo ri kara jo na jo ya no ni ni re ma chen ni wa ni no mi ja ne ni te kwaro wa ni do ku ja no te te ni ye kara chen kiri te kwaro a jo na jo wa o kira da ya ye

Jamin amenyuto e tok pore bedo ditot ikom gi tie e ng'ape jamin amo chweo medo karachiel kede da cham Michael Onyinga Piwan Luo TV Isoroti City Teso Sub Region
Wakanen lem yotkom ilem yotkom kal maneno lem yotkom kudingo mi Uganda odar ni miko ngech ni ogor lemba ng'eya ma otie iteng Uganda ma yomalo kite momako gi bed kadi duoko ko lemba ng'eya ma mako kom toj achwiny ma bedo ko kare mi sendo dano ma pol ma jotie kani wacho ni aya dano ma pol ma gitie ko toj achwiny gitie itenge milango karachelo gutenge mirasholi ma ya jotie kani wacho Toje kawuono otie kanisendo arado ma oro migi ochako apar abich nitush jodongo mi oro piero abusel wi abich ma jotie kane wash ne awen dhano ma kawuono jotie kane wash atie kane kuoko toj achwiny ithenge ma yo malo ming'o mi Uganda otieko pasent ang'wen tone abusiel ma nyutho ni aya pasent piero ang'wen wi achiel otie pa

i kom ber pa gwero dano ki dong bene tono yat i dog lutino. Two me manya loo bedo kede i kweda me dulo adwonga me loo kop ma yot kom timo. Te nyutu ni two malo me Uganda me Acholi kede Lango sub region tye iye. En ame te alanya alanya i two me hepatitis B virus. Bene omiyo tini ni wan otamo ni rwate karacel kede journalist me Lango kede me Acholi sub region. Wek onyam lok onen ngo myero wan otim meno ni odwoko piny kero me nya atwo me hepatitis B piny. Udu otito ni meno gin gitye ka nen ni gimed woko ngec bot lwak i kom rac pa two hepatitis B. Arac alo otinga titino. kede mon tye me tye kede kero me nongo twoni rom mamalo dong wan obino me nyamo yore ango me wan romo gengo kede kobo two me hepatitis B me acel iye obedo agwera wan otame lwak ducu wa me tye i Lango sub region nyo neno nwo kony me agwera me weko geng two me hepatitis B me aryo

But I know another survey will be done, uh, you know, by the ministry or by any of the institutions to see our situation on hepatitis B. I kare me pwonyo lukwang lok angea ma gin gua ki district me Lango ki Acholi i kom kit me kwango lok angea i kom two hepatitis B

Omiyo ngec ki lukwang lok ange makato gin pyeradek ma gia ki i lango kacel ki Acholi i ceng adek lok ma mako lok kwango lok angea i kom two Hepatitis B. Ismail Jacob Jones pi One Luo Television i Gulu City.
Mijigu lamba ngeyamwa i otyeno pi nino matin wakanen lem kloka komae.

kabedo ma migi awiya sukul mi senior mirangal senior secondary school gitie kuda nyonga madit sana ni aiha dero lim centenary udar ni chwalo igi kitanda ma obe shibedo ukare bi konyo gi pie ni aiha ma kitanda bedo pe gibedo kani pedho ka vuto mamigi ingom ma inwango na samo kende e yota keshango igi mi vuto pien awiya bedo kani wuotho iwi mattress mamigi manongi pedho ingom eni sukul mi senior mirangal juwashiya Dul dini mi Katoli rema gichaki oro mokadho machon mani aiha otie kind sukuru ma otie i tenge mi West Nile ma odaro ni ri mano mi koponji ni dano ma dupa ma jomo kenda kawoni gitie kani nwango bero ni ai kudi sukuru uh, mira angal ma gisomo man gitie kungech man gitie kani nwango lim jomo kende gitie ambembem ing'o mi Uganda karachiel kod ing'o ma woko

As Centenary Bank, it is our obligation to ensure that uh, we take care of the learners of today because uh, they'll take care of what we are doing tomorrow. So we hand over this to you to help support your efforts in supporting the learners. Awiya sukuru ma gibedo ka ni pedho ka vuto mi ging'om ma gibedo mbeko kitanda gi teku danyong'a madit iko mich ma centenary

Japonji ma neno lem ponjiri kudi sukuru ne jadit Innocent Adegito owacho ne yake thanda ma dero lim centenary omiko ni sukuru ne obeshi ketho somo pa wiya de obeshi wuoto maber mana duogi penji ma awiya obeshi timo de aloka aloka obeshi bedo tiem. Kare manaka soni nwanga wiya gibi buti ngom dong kwano kwan sa mogo cho bedo tek gi mana uturu gi mi ngom gi cha gam kethu kadi kwom milengu migi cha cho bedo ngoma ber ma Nyuato kwan misomo migi sha. So dong ku kavuto ma jo miku iwa ma bese ma e awi abe vuti wigi abe paro nya eja kwan migi dong chopo wuoto ma ber pikom remu ma chalo mi tuo gi ma naka gi vuto nyoko di ngom sisa gi ma nyo sendo gi sha dong be si bedo pe. Jawi jo ponje mi sukuru mirangal senior anyuar innocent udar ni jolo

Pile bang' ea ma ochwiny i wan Luo TV, Opiyo John Paul, Oringi Dennis, Nebi District. Eno kelowe ya jiki pale mbang'eya ma ochwiny ai kudi i wan Luo Television, ceng abich nindo piero ariyo wi abong'wen pa dwe mira par achiel ura elfu ariyo ku piero ariyo wi ang'wen. Nyinga tye Oringi Dennis, tin utye ceng abich mira jiki midwi mira par wi achiel, nyutu ni aya itum pa yenga eni Wabeshi mondo i dwi manyen, dwi mir apar ariyo, i oru alif ariyo ku piero ariyo wi ang'wen. Inam maber Ruoth Mungu gwokki nong'o itie kani njoyo tum pa yenga eni maber. Wabiro romo macen ka Ruoth Mungu yiu imedo asu kani neno wan luo television kata achiel ku program ma tung tung ma bino iri. Wafoyo.